Bon, schéine gudde Moien zu dëser Pressekonferenz, déi aussergewéinlecherweis näischt mat Corona ze dinn huet. Et geet haut drëm, de Point ze maachen zu de Pläng vun der belscher Regierung, fir méiglecherweis, Direkt op der Lëtzebuerger Grenz e sougenannten Atommüll-Endlager ze maachen, wou laangfristeg Atommüll stockéiert gëtt. Dëst ouni dass allerdéngs haut iergend ee weess, wéi eng Konsequenzen dat dat huet, wéi eng Impakter dat huet op eis Ëmwelt, op eist Waasser. An dofir gëllt et, sech ze aktivéieren, d'Bierger ze informéieren an Iech dat heiten ze presentéieren, fir dass d'Leit wëssen, dass d'belsch Regierung amgaangen ass, um federalen Niveau esou e Plang fir en Arrêté royal ze maachen an esou d'Virgehensweis am Atommülllager-Dossier ze definéieren. Den Ophänker vun dësem Point-presse ass also d'Soumissioun vun enger sougenanntener Consultation publique transfrontière an all Bierger vu Lëtzebuerg, awer och aus der Belsch, huet bis den 13 Juni 2020 d'Méiglechkeet, fir op dës Pläng vun der belscher Regierung ze reagéieren. Dës Pressekonferenz ass also am Sënn vun enger Informatiounsveranstaltung fir déi Lëtzebuerger Bierger geduecht. well mer wëllen, dass eis Bevëlkerung weess, wat amgaangen ass geplangt ze ginn. An ech selwer, muss ech verheemelechen, eescht net, datt ech den Zäitpunkt vum Lancement vun dëser Consultation du public äusserst problematesch fannen. Mir si mat an enger Kris, och an der Belsch, an ech fannen dat schlëmm, fir den éischte Schrëtt fir esou Pläng an dëser Zäit ze lancéieren. A mir wäerten och als Regierung e staarke Message dorunner un d'belsch Regierung schécken, un de federale Niveau an un déijéineg, déi dës Pläng ausschaffen. Et ass och ganz klar, an ech hu mech de Moien nach mat der wallounescher Kolleegin Céline Tellier driwwer ënnerhalen, dass och si dat kriddeleg gesinn um regionale Plang. Ech wëll an dësem Point presse op dräi Punkten agoen. Éischtens. Den Detail, ëm wat geet et iwwerhaapt a wat wësse mer schonn? Zweetens wäert ech eng Rei juristesch Problemer opwerfen, déi mer mat dem Plang hunn. Déi betrëffe virun allem den Ëmweltimpakt an d'Ëmweltpréifung. An dann ofschléissend wëll ech de Leit awer och matdeelen, wou si kënnen hiren Avis hischécken, wa se de belschen Autoritéite wëllen hir Meenung soen. Éischtens, ëm wat geet et an dësem Dossier? Et geet also drëm, e Plang ze maache fir laangfristeg den Atommüll, den Atomoffall ze lageren. Woubäi natierlech déi éischt Fro ass, Vergréft een deen an de Buedem oder gëtt et aner Saachen? Dat gëtt awer hei net touchéiert. Si setze viraus, datt si wëllen déi geologesch Schichten detektéieren, wou se kënnen den Atomoffall lageren. Dat ass Bestand vun dësem Plang. Et muss een och wëssen, dat als kuerzen Historique, 2010 hat déi belsch Regierung schonn eng Kéier e Plang um nationale Volet lancéiert. Deen ass 2018 ofgeschoss ginn. Dat weist och, datt wa mer eis elo aktivéieren a lo schnell reagéieren, datt et duerchaus Méiglechkeete gëtt, vun hei aus deen Dossier ze influencéieren. An dann zweetens, Bei all groussen Infrastrukturprojeten ass et esou, dass eng strategesch Ëmweltprüfung muss gemaach ginn, fir den Impakt op d'Ëmwelt oder op eis natierlech Ressourcen ze maachen. An dës Ëmweltprüfung muss och der Öffentlechkeet zougänglech gemaach ginn, fir datt d'Leit sech kënnen, Ausdrécken, hir Bedenke kënnen äusseren zu engem fréie Stadium. An dat si Saachen, déi sinn hei net do. Mir hunn en Dossier, do ginn einfach Regiounen, Schichten deklaréiert. Dat ass eng total Intransparenz. An à ce stade hu mer nach keng Informatiounen, wat dat doten ausmécht. Am Moment wësse mer, dass et also ëm de geologesche Stockage gëtt. vu radioaktiven Offäll. De Plang gesäit siwe Standorte vir, déi an der Grenzregioun mat Lëtzebuerg leien, wou geologesch Couchen souguer bis a Lëtzebuerg eran raken. An dat mécht eis wierklech Gedanken a punkto Drénkwaasser, well wann Der eng geologesch Couche, e Gesteen hutt, deen an de Lëtzebuerger Sandsteen eriwwer geet, dann huet dat dousaus en Impakt. Stellt Iech vir, do geschitt eppes an deem Lager An dann hu mer iwwer Jore, Joerzéngte, Joerhonnerten e Problem mat der Drénkwaasserversuergung am Weste vum Land méiglecherweis. An dofir gëllt et, dat dote elo genee ze analyséieren. Ech wëll Iech och déi siwe Regiounen nennen, déi d'Belsch hei an hirem Plang opzielen, Dat ass ëm Namur, Dinant, Plateau de Herve, dat ass awer virun allem u fënnef Kilometer vun der Grenz, Gaume, dat ass de Synclinal de Neufchâteau, dat ass deen, dee geet an d'Lëtzebuerger Land eran, de Massif de Rocroi an de Massif de Stavelot. Ech hunn och eng Kaart matbruecht, well mir hunn eis als Ëmweltministère dat doten ugekuckt, well mer just geologesch Couchë fonnt hunn a mir hu mol agezeechent, ëm wat et sech heibäi handelt. Déi Kaart fannt der d'ailleurs op eisem Internetsite, well mer wëlle wëssen, dass d'Leit gewuer ginn hei zu Lëtzebuerg, ëm wéi eng Regiounen dat hei zu Lëtzebuerg geet, déi dann direkt op hirer Grenz en Endmülllager hätten. An dofir hu mer dat, dat ass eng Kaart, wou mer emol déi Massiven erausgestrach hunn, déi A-ce stade ouni genau Angaben an dësem Belsche Plang mat dra sinn. Si sollen einfach méi kucken do. Mir wëssen der näischt Genaues. Mee ech hätt awer gär, datt d'Lëtzebuerger Bierger informéiert sinn. An dofir hu mer dat op eisen Internetsite gesat, nieft den offiziellen Dokumente vun der belscher Regierung. Als Explikatioun, mir hunn et elo hei net derbäigeschriwwen, Heihinnen hutt der Gome, direkt un der Grenz hei van der Lëtzebuerg. Hei huet der de Synclinal de Neufchâteau. Hei huet der de Massif de Stavelot. Dat ass also direkt, wann der hei Lëtzebuerg hutt, direkt virun eiser Hausdier. An dofir huet deen Dossier eis och ze interesséieren. Problemer? Am Rapport mat der strategescher Ëmweltprüfung ass den zweete Volet, op deen ech wëll agoen, well hei ass et e bëssen eng verkéiert Welt. Si soe mol, mir kucken do a mir wëssen awer nach keng Impakter. An dofir fanne mer, datt et an dësem Dossier eng ganz Rei vun Inkohärenze ginn. An d'ailleurs si mer net déi Eenzeg. Dat ass och an de Gespréicher esou erauskomm, déi ech an de letzten Deeg geféiert hunn. Dat betrëfft also éischtens de Constat, dass de Rapport nach iwwerhaapt net, awer iwwerhaapt net op déi grenziwwerschreitend Risiken vun dem Endlager ageet. De Rapport berifft sech elo, dass et e fréie Stadium wär vun deem Projet an dass een dofir elo nach net kéint alles soen. Dat, Dir Dammen an Dir Hären, ass aus Lëtzebuerger Siicht net haltbar. An ech mengen, dass ee lo muss d'Weiche stellen, fir wierklech all Donnéeën och ze kréien. Zweetens steet déi Approche, fir elo scho konkret esou Zonen auszeweisen, am direkte Konflikt mat der Espoo-Konventioun an och mat den europäeschen Ëmweltimpaktetüd-Direktiv, déi eng Préifung vun den direkten Ëmweltimpakter an der Regioun virschreift, an dat onofhängeg, ob se op dëser Säit oder op der aner Säit vun der Grenz sinn. An dat ass hei einfach net gemaach ginn. An dat fannen ech wierklech skandaléis. An ech mengen, dat muss een direkt soen, Dat do ass le monde à l'envers. Soe mer éischt emol, wou mer et wëlle maachen, da kucke mer, wat lass ass. Dobäi misst Der éischt kucken, wat huet dat dote fir Impakter, onofhängeg vun de Grenzen, an dann richteg Entscheedunge kënne treffen. Dofir, ech fannen et net awer och net responsabel an ech fannen et och inakzeptabel, dass esou e Projet kéint hei festgehale ginn, eng Virgehensweis an engem Plang festgehale ginn, ouni ze wëssen, wat de laangfristegen Impakt op eis Waasser, op de Buedem, op d'Ëmwelt iwwerhaapt ass a virun allem op de Mënsch ass. An dësem Sënn wäerte mir och, also d'Regierung, de Stat, an ech hunn och meng Administratioune gebieden, mer wann ech géif en Avis ze schreiwen, wann et ëm de Volet Waasser zum Beispill geet, mir wäerten e kriteschen Avis schreiwen a mir wäerten op all déi Punkten agoen, déi ech Iech elo just erwähnt hunn. Dat ass éischtens d'Virgehensweis, dat ass zweetens déi juristesch Inkohärenzen an och déi Intransparenz, déi an deem Dossier hei herrscht, well dat doten ass net eng Approche, wéi mir eis se wënschen tëschent Noperen. An dann ass et mer awer genee esou wichteg, fir eben d'Leit ze informéieren, gutt ze informéieren, fir dass d'Bierger, d'ONGen, awer och déi lokal Acteuren, eis Buergemeeschteren, d'Waassersyndikater, fir dass déi Leit, déi dat dote betrëfft, dass déi och kënnen hiren Avis mat der Zäit erareechen, well et ass generell esou, datt déi öffentlech Prozeduren, déi Consultatiounen, déi gemaach ginn, do ass et och wichteg, datt een an der Zäit säin Avis erofgëtt, fir datt e ka consideréiert ginn. Ech wëll nach eng Kéier betounen, mir sinn an engem ganz fréie Stadium, mee ech fannen et wichteg, an d'Regierung wäert dat och maachen, datt en e kriteschen Avis heizou ofgëtt. Dofir wäerte mer dann och muer an den Zeitungen Annonce maache fir déi Consultation publique transfrontière bekannt ze maachen, de Bierger dat matzedeelen. Zousätzlech fannt der un eisem Internetsite, dem Ëmwelt-LU, d'Kaarten an och d'Informatiounen zu dësem Thema. An d'Deadline, nach eng Kéier fir ze rappeléieren, dat ass den 13 Juni 2020. wou d'Leit sech kënnen engagéieren, fir hiren Avis ofzeginn. An dann hoffen ech, dass mer eis alleguerte mobiliséieren, fir aktiv deem e Pushback ze ginn, dass hei an eiser Grenzregioun esou en Endlager sollt kommen. Ech kann Iech verspriechen, ech sinn elo schonn a Kontakt mat de belsch-wallounesche Ministeren, Gëschter hunn ech och d'Regierung informéiert iwwert dee Plang, deen do besteet, a mir wäerten op allen Niveauen eis asetzen, fir hei e kritesche Standpunkt ze verteidegen. Domat wär ech mat menge Punkten um Enn. Ech wënschen Iech alleguerten an och de Bierger dobausse bleift gesond an Dir kënnt op eis zielen, dass mir eis engagéieren an dësem Dossier Enn d'Mühlacher op der belscher Säit. Ech soen Iech Merci fir d'Nolauschteren. An elo ass et un Eech fir Froen ze stellen.
Cordula Schnoe vun der Luxembourg Times, Wann een elo op der Kaart kuckt, dat nërdlecht Gebitt, dat ass och ganz an der Näh vu Däitschland. Sidd Der do och a Kontakt mat den Autoritéiten an wat erwaart Dir Iech do vun enger Kooperatioun an deem Gebitt? Also mir wäerten och nach do d'Kontakter verdéiwen. Ech weess, datt déi Däitsch aktuell och amgaange sinn ze kucken, an och dat wäerte mer concertéieren. Dat heescht, et gëllt net nëmme mat de lokalen Acteuren aus der Wallonie ze schaffen, mee sécherlech och mat den däitschen Noperen. Och si maachen eng änlech Analys, an dat gëllt et elo an deenen nächste Wochen do nach ze verstäerken a sech ze concertéieren.

D'Mülllagerproblematik ass e Plang, dee vun den nationale federalen Autoritéiten op de Wee bruecht gëtt. Do hat ech elo nach kee Gespréich mat der zoustänneger Ministesch. Ech hat awer e Gespréich mat den zwee zoustännege Ministeren aus der Wallonie. Muss ee wëssen, dat dote geet iwwer d'ganz Belsch. Et ass och, et sinn och Standorten méi héich a Flandern iwwer Bréissel, mee déi heite Standuerter, dat sinn déi, déi eis elo direkt betreffen. An dofir hat, war deen éischte Wee elo och wierklech déi wallounesch Autoritéiten ze kontaktéieren, ob si eppes zu deene Pläng wëssen, wéi hir Astellung ass an inwiefern si Involvéiert waren an déi Pläng. Dat waren se net a si sinn am gaangen och hir Positioun zu dësem Dokument ze preparéieren. Ech kann Iech soen, dass mer e ganz gutt, e ganz produktiivt Gespréich haten, esouwuel mam Klima an Energieminister wéi awer och mat der Ëmweltministesch vun de wallounesche Kolleegen. A si wäerte sécherlech och Si kritiséieren och verschidde Saachen, mee d'Positioun wär dricht an hirem Regierungsrot och arrétéiert ginn. Mee si sinn aktiv op der Thematik drop a mir haten e ganz gutt Gespréich.
Moien Pit, rtl. Ech wollt just séier froen, wéi kann ee sech dat dote elo an der Praxis virstellen? Ass do schonn Rieds vu Quantitéiten? Wéi déif kéinten déi Déchet'en an de Buedem kommen? Op wéi eng Plazen? Bestëmmt net ënnert d'Dierfer, oder? Hutt Der do iergendwéi schonn Informatiounen, respektiv wat sinn do déi normal Prozeduren an esou engem Fall, fir déi, déi sech net an deem Beräich auskennen? Mä, an dat ass ebe genau déi Fro, déi sech hei stellt, wat hu se hei gemaach? D'belsch Autoritéiten, déi zoustänneg Autoritéit, d'ONDRAF, huet eng Analys gemaach vun de geologesche Schichten, wou ee kënnt nuklear Offäll lageren. An elo hu se a sech Plazen definéiert, wou se dat da géinge weider ënnersichen. Dat heescht, mir wëssen à ce stade, Anescht wéi et deelweis a Frankräich war, a Frankräich goufe jo och scho esou Prozedure gemaach, hu mer nach keng genee Donnéeën. An dat ass genau de Problem, datt se elo a sech Regioune scho wëllen definéieren oder Plaze wëllen definéieren, ouni datt mer wëssen, wat ass den Impakt, wat sinn all déi aner Krittären. An dat heescht, mir brauchen a sech méi. Informatiounen a virun allem, mengen ech, muss ee vun, also dat ass jo dat, wat mir kritiséieren, datt mer am Dossier Inkohärenze gesinn, well hei ledeglech gekuckt gëtt, Wou kéint een dat stockéieren geologesch? Wou hu mer keng Äerdbeben? An et gëtt déi aner Impakter, do soe se, Oh, mir siche elo emol éischt déi Plaze wou dat kéint sinn an da kucke mer weider. Mir denken awer, datt dat déi falsch Approche ass, well bei esou engem Projet muss een och Ëmweltimpakter mat a Bezuch huelen, an zumools wann der e Standort hutt wéi d'GOM. Déi raken do, do ginn déi geologesch Schichte gi wierklech an d'Lëtzebuerger Land eran, bis hi bäi de Sandsteen, wou mir eben d'Waasser produzéieren. An all déi Saachen, déi sinn hei net gekuckt. An dat ass dat, wat mer och kritiséieren, well mer einfach soen, dee Plang hei, dat ass e bëssen, mir rullen dee vun hannen erop. Mir kucken elo éischt, wou kënnt mer d'Man iwwerall an da géinge mer de Leit eréischt Bescheed soen. Dobäi ass et eigentlech genau aneschters erëm, an Dir wësst dat vun de Lëtzebuerger Prozeduren, wann eppes soll iergendwou gemaach ginn, dann ass et ganz wichteg, dass éischt d'Ëmweltimpakter bekannt sinn an da kommen déi nächst Etappen. A mir gesinn hei wierklech e Problem prozeduraler Aart, och juristescher Aart, dass d'Ëmweltimpaktetüd-Direktiv net géing respektéiert ginn an awer och d'Espoo-Konventioun. An ech mengen, mir hunn eis jahrelaang als Lëtzebuerg do agesat, dass mer sollen déi grenziwwerschreidend Informatiounen um Dësch leien hunn. An dat muss och hei de Fall sinn, ier ee kann eppes soen.
Moien. Dir hätt elo just gesot, datt an der Prozedur eng Direktiv an och géint eng Konventioun verstouss gitt. Wat ass do eventuell de Pouvoir vun der Regierung, op deem Niveau dann ze intervenéieren, och zu Bréissel?
Also ech mengen, datt et elo emol éischt, dat heiten ass jo en Avant-projet vun engem Plang, deen dann iwwer Arrêté zesumme mam Rapport festgehale gëtt. Dat heescht, mir sinn am Ufank. vun enger Prozedur. A wat fir mech wichteg ass, ass, dass mer elo déi kritesch Punkten alleguerten opwerfen, dass Lëtzebuerg sech bemierkbar mécht a seet, Dat ass net d'Aart a Weis vun Transparenz, vu Kohärenz mat der Legislatioun um europäeschen an internationale Plang, déi mer erwaarden. An da muss ee kucken, wéi d'Reaktioun ass. Si froen eis elo ëm den Avis a mir wäerten definitiv e kriteschen Avis man, fir dann och eventuell d'Prozedur selwer a Fro ze stellen, wéi s de hei virgees, wéi awer och déi eenzel Standorter kritesch ze hannerfroen, well mer eben d'Impakter op Lëtzebuerg, op eis Ressourcen, op d'Ëmwelt net wëssen. Mir wësse soumat och net d'Gefaren op d'Leit. An dat ass awer wichteg, datt een an engem Virfeld wierklech d'Impakter op d'Ëmwelt, op de Mënsch weess. An dat ass à ce stade net de Fall. Okay, da soen ech Iech ganz häerzlech Merci.